Ntlo ye e botse e tla go tshwanela gabotse ausi. Ijoa! E bose! Oh, tolaraete, lekgolo le kaone kudu. Ke a le boga, ntlo ye ke ya gago. Halala! Ke be ke dula ke lora kase. Ke dire eng ka tolara ya gago? Hmm, nka go fa ntlo ye. Oh! Aowa, ijo! Ke ya gago, o amogetšwe tlotlong e mpšha. Ke rata se! Gape, ke swanetše go tloša ditlakala ka moka. Ke nyaka gore e be e botse. Yes, letlalo la panana. Ijo, lebelela se. Gome bjale, ke nyaka go e penta ka mmala o mokhubedu o ke o ratago. Ke thabetše legae la ka le leswa. Ke tla e direla mafasetere a mabotse ka thušo ya diphensele tše. Gomme ke na le kgopolo e botse kudu ya bjang bja ka. Ke tla galara dikarata tše gomme nka raloka ka tšona nako efe goba efe ye ke e nyakago. Lebelela seo! Ke rata papadi ye! E bose kudu!
Oh no!
Gape, a re tšhwele pele. Ah. Ke swanetše go nošetša semela sa ka. Ijo! Wow! Ke na le sehlare bjale! E! Ntlo ya ka e botse kudu. Ke tla kgabiša ntlo ya ka le nna. Ke nyaka thušo ya gago ka potlako. Dumela, ausi. Go thweng ka mala wa pinki? Awa, gauta e kaone. Sega se sa gago. Ke sa ntlo ya ka. E dire gauta hle. O, go kwagala, ausi. Ke a thoma. Sa mathomo Re swanetše go tološa gauta e ka thušo ya setofo. Gome bjale a re penteng tlaka. E tla ba e botse kudu. Bjale a re kgabišeng ka dipara tše tša gauta. Ke tla e dira. Oh, Ijo. E botse kudu. Ke rata e le ruri. Okay. Um, e ke le boka kudu. What? E maganyane. O rata eng kudu. Gauta ruri. Oh. Hmm. Mm, ye gubedu ye. sehlare sa tšhelete ke a se rata ke go kwela osi bjale tšhohle di tla loka go ya ka ditoro tša gago e lokile go lekane ke thabile ka tšhohle gape go lokile osi cs Aowa! Hmm, mafelelong ke tla kgona go ipshina ka ntlo ya ka empša. Aowa, fela ga ke nyake baakišani ba go tsena mo lefelong la ka. Gape go kaone kudu. Ga ke a dumelelwa? Hmm.
Gape Re swanetše go wetša ka potlako gore re ka kgabiša bjang tlo ka gare. Hmm. Ema ganyane. Oh, diphuthelwana. Le a isehirimi, ke a leboga. Oh, koko, ke tlatše a seipone sa gago a kere. Oh, hle, hle, hle. a re yeng o ruri ke nyaka leswao le la tsela le mapotlelo a mangwe a kok e botse o dira eng ke tla dira tafola ka dilo tšhetšhe di botse le mosamo ka dikaos tšhakatšhe ke di ratao tšhamolalatladi eng ga gabotse gomme bjale tharo pedi the gomme go tla ba le maleatlana moglolo ke a e rata lebelela seo re na le rakga bjale Semela sa ka! Ke rata se! Eng? Ke mala dirile go se mabotong a ka? Fela ke tseba go e lokiša. Ga go makatšege ke swara distikara. Ke tla dira pelo ka tšona. Naga e botse kudu. Gomme go na le lefelo la seipone le botong le lengwe. Ijo! Se se botse ke gore ke na le phene ya go ngwala. Gomme bjale ke swanetše go ithalela dirakga. Ke tšhela o ka dibulago wa boloka dilo ka gare. Le tše dipere ya ka. E lokile. Rata ntlo ya ka. Mhm. Oh, Emma. Ke kaone bjale. Gomme se ke mphapaglogo gore ke ikwe boka kgošigadi. Dumela mohumagadi. oh, hei, ke eng seo? Oh, Brittany, seo ga se se se tšhegišago. Ke tlo huma ka ba kgošigadi. Gape, ntlo ya ka le yona e rata boiketlo, ka fao sa mathomo ke tla ala mete o boleta gore ke gutše go wona, ka kgabiša mafasetere ka dikašene tša gauta. E botse. Lentšu le ke le ratago Go huma ke a le rata. Gape ke nako ya go beakanya wotropa ya ka. Oh my. Eh, ruri ke nyaka segoba se segolo sa diaparo tša ka. Lebelela dieta tšeo le mphapahlogo wa ka ruri. Oh, lebelela senepe sa ka. Ke se sengwe sa tše ke di ratago. O Gomme ke nna le mohlankana wa ka. Hello.
Ditlolo tša ka ka moka di mo. A re itokišeng ganyane. E botse kudu. Ke swanetše go itšhea senepe ke se romele go Jane. Emma. Hmm.
Re a eya.
What? Oh, ke eng? Britney, o tsentše fanitšhara ka ntlong. Gape, gape, gape. Jane o dira eng mo? O nwa tee? Na seo se bitšwa boipšhino? Go bose kudu go ba le phati. Dumela ausi, ke tla thabela go rulaganya phati ya gago. O rata bjang dikgwele tše tša gauta le kgwele ya disco? O se tshwenyege, ke thwetše DJ ya professionale ya mmino wa gago. Aowa, ga sempe, ke a leboga, ke a e rata. Ruri, seo se kaone. Gape, go lokile. Dumela mogwera, tla phating ya ka. Ijo! Oh, lešata le legolo. Dumela tšireletšo. Mmino wa moakišani o hlaboša kudu. A kgofagle. Lebelela se. Na se se molaong? Motsotso o te. Re tla e lokiša. Ke lešata la eng leo? Oh, dumela. ga go mino la bošako mm thekga go thweng ka tšhelete o ka rata go ba le rena wow ke a le boga bogle ba bina oh ema seo se a nyamiša Ga se ka la letšhwa. O, oh, o, oh, ke eng? Molo? Iphološe! Aowa! O se tshwenyeke, ke na le setimamolo! O, oh, ke a le boka, Jane. Ntshwarele, hle. A re beng bagwera. Halala, ke a le boka. Ga go bo tata.